Ninki omongwana oyo agosaba matiang'i? Egasi. Ore 60 years old, matiang'i ogosaba egasi. Anga naye okomosaba egasi gose anga nomwana ogo. Teri buya gotwara enyandamwamu nomogaka of that particular age. Ogokwana noboroko rume yago ng'a because matiang'i has achieved. Abakamba mbare oo bare bono iga buna togamba ase Ruto, mbare koga mbare korama Kalonzo. Abanto ba South mogirango mbuya mono sana ase ogokana omongwana oyo. Oboriri mbuya ose orairane kobua omongwana ose agere aegwe. Mbuya ose orairane. Kobwasagera oyo aye gose otome egerango oboe mpi. Nabeire chintunde chitarenge nkombere omogaka egete oyomo, okorokana ang'e emiaka yachiire, he could be fifty five years and above gose even sixty and above. Omogaka oyio consistently akore Doctor Okengo Fred Matiang'i. Omogaka oyio ng'akana ng'a maybe nomogere okenerete gusii, omaete ekegusii. Na omogusii. Korwa iso timokire ang'o, baria batanyare komoigwa, motegerere iga.
Oyio mokonabateba mobwate chie twasomete nere Kisii School, naende oyominto emiaka ikomi, miaka ikomi tang'eti miremo. Omogaka oyio akorusa timokire ang'o, ase matiang'i aiboire, sobo matiang'i ase ayamo, enyomba eyemo. Omogaka oyio. Basomete na Doctor Kiongo Fred Matiang'i Kisii School. Igo namaete Matiang'i buya gotobua abange baito abamaete korwa obosae bwaye mpaka buna ikere bono iga. Omogaka oywo mbasomete na Matiang'i University. Omogaka oywo kagorekana iga nabo arabe age mates na Matiang'i. Ng'a bono iga ekero twaikeire tobwate matiang'i buna epresidential candidate, omonto basomete namatiang'i ehigh school, eyunivasiti, baberire amo, bamanyaine, gocha gocha, nere otang'aine number one okorama matiang'i. Omaete nare konyora embarambamba akorama matiang'i. Nare gotwara bokongu bonde bwensi, gekogorwa nembarambamba. First of all, ntomomaete nomosani nkoragera are, nabo akwegwa kende nonde, gose totebe ng'a probably because of his level of education, nabo akorama amatiang'i. That is okay. Lakini ekero okonyora omogaka buna oyo osomete, omanyire emiaka eye yonsi, omanyire emechando tweteire buna abagusii, omaete ng'a for the last 20 plus years, ntwanye gotwara kingpin, ntwanye gotwara someone to represent us igoro are. Bono twarosire matiang'i twaikire at this level, omoyo ogosoka komorama, abwo aro nabo ogotwara eshida. Ase eng'encho abere very consistent. Bono onga omohandle nchibieka personally, ntaete komokora chividio mia nane komoinyoria are ning'o? Mia nane, this being the first one. Ninki omongwana oyo agosaba matiang'i? Egasi. Ore sixty years old. Bati ang'e ngosaba egasi. Anga naye okomosaba egasi gose anga nomwana obo. Gose omoche okoroga anga nere ogosaba mati ang'e egasi. Anga bono iga nomwana oyo omomura gose omoiseke gose nyaroka ochire esukuru okorire atebi mati ang'e naki mondorere ande iga kore inchiria anyore gose nobosigari, anyore gose nobwalimu. Lakini ng'a naye okwerera Ng'a naye okwerera kore 60 years, emiaka ere ngoeta okore egasi, 60 years! Naye okorera matiang'i akwe egasi, ng'a eki naki gekogera togani matiang'i airwe bo president. Yaani it's all about you, ng'a naye iga otobete goikaransa ase to- to- toibori naki, matiang'i atarabori ekerogo keria, sagera mbuyare, gaki kara- karakonye sagera.

Ngai kwarenge? Ngai kwarenge aye, ekero amanyete ng'a nkore ebi bionsi pi, mpaka ourwa agacha akamorora agateba naki kijana keria nabo gekoba ICT company secretary, Ngai kwarenge? Ngai kwarenge, who prevented you from rising? Bono matiang'i oikeire ase akogenda obopresident, you are the first person to come out komo attack. Ngwasibetwe chingori ogatebigwa ng'a aye bera kando tiga amatiang'i akore gao koragokonye. You are all given the entire world to explore your opportunities okamanya koimoka ogakora ebi gwakorete. Gokorande chivideo mia nane echi part two nere embe pi tiga bono mbatebi. Gekogera I have taken my time kobatebi naki gaki togokora siasa aye togirwe twogo kwa amani togi. matiang'i kw'amani, lakini morama matiang'i, because kero ogocha komorama ase riroba ria gusii, obwo no obwo nogotokorera amang'ana amabe buna abagusii. Gekogera we have fronted Doctor Okeng'o Fred Matiang'i buna ekerorero giaito, you know it's not about Matiang'i ng'a nere tobeke opresident, no it's about lifting the interest of the community, timanyeti gose abagusii mbaro bataraikera abwo so far, gose tiga sagero. Ninki keragere omongwana oyo agokwana noborenchori enga buna eye? Enyandamwamu! Onye gotagete koba ore bopresident gusii, you see I have been saying it, come out and say no president okobore tiyaba gusii bagoekerwa. Lakini bono tori koba ore bopresident, tori koba ore boMP, tori koba ore bosenator, tori koba ore kende gionsi, matiang'e okorama. Ng'o ogokanire totogire Ruto? Agoteba ng'a erare ase William Ruto mati aye takomoaka ase. Ruto ngasi ki akoeire endugu yane? Endugu yane Sakeero, Ruto ngasi ki akoeire? So that totebe ng'a Ruto is a good man okonyire Sakeero so tiga basagere are amache aye. Ngasi ki akoeire ise monto? Eh? Enyandamwamu eye abagusii togotwara ekero tobwate oyio tagosoka isiko tiga tonyekore pi! Once and for all. Naende egento kegokumia, togokumia ng'a nabagaaka gete, it's a specific cohort of older generations, babaete koba kegori kia amatiang'i, babaete gotoorokereri na abasae naki, yaya buna egesaku mbuya togende gochia, buna egesaku tosuke gochia ase amatiang'i nabo tobaete kobera, rikanga bagotoorokereri, bagoseti a good example, nabo bago bakoimoka bakora ng'a nabo bakogorwa, nabo bakogorwa babe chibesa, chinyandamwamu ng'a atarae kogasi iga amatiang'i taisaini.

Abana baria baye nigo ngotebia, omorugia bw'omogaka oyo, tebia omogaka ogo, ing'a oyio akorama naye nabwate omoka aye, oganetie omogaka oyo asikwe, asike amatiang'i, talk to him, onye kare ase ruto, gwacha kaye kwa amani, intwe toramokanie buna abagusii.

Togocha as the last resort, kwarabire matiang'a consistently tokirete goteeba ng'aki mogokora yaya, ngoika are arigererie amanye naki whatever he's doing is wrong. Lakini twanyorire ng'a consistently nere akorama matiang'a agotosareri. Sagero.

enyandamwamu omosacha bw'emiaka yaye teri buya, ntaete mbori abagusii buna more igaa. Omogaka oyio buna are igo na omotaka are, na omonto nantebi ng'a omogaka oyio tabwati endagera bwoye, omogaka oyio na omotaka are ng'a tabwati kende. Omogaka oyio buna are igo mogoteba abagusii gaki tiatoreti toborane, buna aichire igo kabisa aichire na omotaka are. ng'a matiang'i atige gokonya abana batabwati marube ya chisukuru, matiang'i atige gokonya abanyagitari batarikiri, batanye konyora gasi ande onsi. Torokia omogaka oyo oichire iga, obwate mpaka ebitenge bi'omotu, tomoe egasi, aegwe egasi aratige aba bande abataka. Tari buya gotwara enyandamwamu na omogaka of that particular age.

Character. Anga ogoset example korwa ekenyoro kiago okoru, ng'a okoru na matiang'i ekenyoro ekemo, mogasoma koma ng'a naende agokomorama. Abanto ba sauti mokirango mbuya mono sana ase ogokana omongwana oyo. Oboriri mbuya ose orairane kobua omongwana ose agere aigwe. Mbuya ose orairane. Kobwasakera oyo aye gosootima egerango bw'empi. Ase ki? Enyandamwamu naende akwegeneri kera egento, ng'a Matiang'i tari muya ase engencho atamoete gasi. Igo are kwegunwa ase CDF anga teiyo, anga teiyo, gochi abanto basootima egerango mbuya mono, anga aibete aragere ateke pi. Igo mwamokonyete tiga Nyasae amokonye bono, mobase. Komoa kerogo kende gionsi gekogera nomonto obwate okwegemereria kera egento ase egesongo iko ng'a selfishness, he wants everything for himself. That is not fair.